Син чынлап интервью аласың менә чынлап менә имә. Тәртип биш булырга тиеш Роберт. Сезнең башыгызда блендер белән болай иткәнгә. Ничегрәк, ничегрәк үтте әлеге проект?
Говорит по-татарски.
Йолкын. Сабантуй, Салават күпере, Тәртип FM, Китап FM, Татар радиосы, Барс Медиа, Бим радио, Татарстан Ньюс. Болар бүген бөтенесе дә бер җирдә. Сәбәбе Татмедиа оештырган медиа ресурслар күргәзмәсе. Нәрсәләр килеп чыкканын сез хәзер үзегез күрерсез, ишетерсез. Киттек. Бу безнең бит инде Тәртип радиосының аның слоганы үткәннән көткәнгә күпер дип аталаймы? Менә сез моны күрәсез. Менә бу үткән булса, менә монсы көткәне бүгенге көн әйе уйнап тора. Ләкин барбер асылын югалтмаган дигән сүз. Безнең бурыч та шул бит, саклап калу. Татар халкының тамырыннан килгән бөтен гореф-гадәтләрен, культурасын, мәдәнияте була инде безнең, әмма тарихын, Тамыры белән иң яхшысын гына бүгенге көнгә җиткерәсе килә. Бу Заманча медиа ресурс нинди булырга тиеш соң ул? ул сыйфатлы булырга тиеш, беренче чиратта. Аның профессиональ композитор язган әсәргә чын шагыйрь сүзләре булырга тиеш. Халыкчан, күңеленнән чыгарып, күңеленә җиткерә торган җырчылар булырга тиеш. Ә сәхнәдә Аллаһ Тәгалә сайлап талант биргән кешеләр чыгып, халыкның милли хәзинәсен буыннан буынга җиткерергә тиеш. Мен әйткәндә, э, ниндидер яңа технологияләр, яңа төрле алымнар чыкса да, дөрес эшләүче медиа ресурсларның аларның максаты бер, менә шушы э, җәмгыятьне тәрбияләү, нинди генә технологияләр, нинди генә алымнар булса да, ул бар тик аның бирү яки тарату чарасы гына, ә асылы бер. Менә безнең тәртип радиосы да кушымталары, подкаст системалары булдырылды татар өчен. җан аткан, татарның тарихын, татарның үз аңын үзендә тойган кеше теләсә кайсы сулар белән кабул итә алачак. Сынап карамакчы булалар мине. Сынатмабыз. Монысы минем дустым. Кочаклагыз, кочаклагыз аны. Нурбек инде.
Юрка, Юрка. Сез аның белән әшнәләрме әллә бик э, яратып сөйләшәсез? Кой, э, э, не, Фәнис Агайруллин.
Сезнең башыгызда блендер белән болай иткәннәр. Фикерләрем чуалды.
Күрәсегез килмиме бу кешене? Радик Юльякшин үзе бәхетле бул, дустым. Апа, Апуш, Апуш кечкенә, Апуш Габдул Тукай. Татармы, русмы?
Татар.
Э, Гүзәл Яхина. Дөрес. Кенә җавапларга, э, сорауларга җавап булмады, суперприз булмый, инде гафу итегез. Китап радиосы гомумән Татарстанда һәм Казанда иң яшь радио. Аңа нибары 3 атна. Заманча медиа ресурсның булырга тиеш аудиториясе. Ул ул каралырга, тыңланырга, укылырга тиеш. Чөнки аудитория төрле. Әгәр дә син аудиторияне белмисең икән, кем икәнен, исем белмисең икән, аңа ничә яшь икәнен белмисең икән, аның шөгылен белмисең икән, ни белән шөгыльләнгәнен белмисең икән, синең э, масса күләм мәгълүмат чараң сөткә эләгәчәк. Молокога эләгәчәк. Шуңа күрә молокога эләкмәсен өчен иң элек аудиторияңне тикшерергә, белергә, һәм э, үзең өчен э, аны формалаштыра белергә кирәк һәм аннан соң инде материал җыю ансы тәҗрибәле кешегә опытный кешегә бернинди авырлыгы да юк күбрәк заманча медиа ресурс ул интернетка таба юнәлгән булырга тиеш яшьләрне интернет аша җәлеп итеп минем кире кайтарасым килә шушы ук менә элеккеге радиостанция э, эшчәнлегенә элек модада булган әйбер үз вакытында модада булып вакытлыча гына чыгып тора дип уйлыйм мин аны һәм кире кайтыр дип ышанасы килә Шуның өчен тырышыйк дип өметләнәм, өметләнәм инде мин. Менә без ел саен үсәбез, үсәбез дибез, әйме? Әле заманча медиа ресурсың әле даже предпосылок пока нет. Әле менә барга да барга, үсергә дә үсергә. Э, Шуңа да карамастан, менә хәзер инде үсеш бар тел турында, хәзер без уйланабыз. Контент кирәк дип элек бит кеше безнең ачуланадыр. Эй, карар әйбер юк, тыңнар әйбер юк. Хәзер, пожалуйста. Карагыз, укыгыз, барыгыз, уйнагыз, эшләгез. Артур кадерле дуслар, мин бит урыс малай татарча белмибез генә белән. Эзгенә, эзгенә, эзгенә.
Артем, сөйләп җиб бер әле әлеге үзегезнең стенд турында. Нәрсәләр монда, нәрсәләр тәкъдим итәсез? Говорит по-татарски.
Представляем коммерческий.

иң тәмле әйберләр генә бирелә. Ә инде Сабантуй журналының тарихы 96 ел. Әлбәттә, журнал ул бүгенге көндә журнал гына түгел. Без бик зур э, медиа булдырабыз бүгенге көндә һәм бүген өр яңа Салаватик каналы ачылачак. Бүген менә хәзер беренче видео. Мин төгәл беләм. Ул бик популяр булачак. Как называется падающая башня в центре Кремля?